Sou, an ech begréissen Iech dann eng drëtte Kéier elo iwwert d'Summerméint, iwwert d'Summerpaus, fir e bësse Pokémon-Kaarten opzemaachen. Mir haten am Juni, Den Aquana gemeet. Am Juli hunn ech nach liicht iwwer Blëtzer geschwat, och wat hate mer nonstop nëmme Reen. Heiansdo huet et vläit bësse gedonnert, mee ech hoffe mol, dat elo den August, Enn August, respektiv och nach de September an den Oktober e bësse feiereger, esou e goldener Herbst ginn. Hei ass se, d'Flareon VMAX, d'Plamara Premium Kollektioun. VMAX Këscht ass eng vun mëttlerweil bësse méi eng, vum Präis hir méi erof gaangen, wéi se gesiddelt hunn. Natierlech erëm och hei ageblend, et gëtt natierlech och ëmmer eng englesch an eng europäesch Versioun. Mir hunn natierlech déi europäesch Versioun eis drop fokusséiert mat nees erëm, ech menge 5 Pack sinn erëm dran, voilà. A mat zwou schéine Kaarten, eng eng Big Size Kaart an natierlech net vergiessen erëm de Bein op däi de Präis ze huelen dofir. Mer sinn erëm de Summerpaus am Summerlach an dofir geet dat Ganzt e bëssen hei gemittlech. Moin. Hu se guer keng Fans geschoss. Also ganz professionell iwwert de Summer, mee keng Angscht wa Korn sin hin lo geet man awer dat net professionell an. Keng Angscht hei man mol op fir genuch Intro vun enger gudder Minutt. Mir gesinn hei der op der Background kann eng kuerz dru schwätzen Master of Fire Flamara Vimax mécht de Power to Burn. Also haut gëtt et bësse feiereg, meng Hänn fänken och schon un hei waarm ze gi souzesoen. An voilà, mir gesinn et eng Kéier alles opgelëscht, der kennt et. Ech giff soen, mir maachen dann déi schéi Këscht hei direkt op. Jo, elo am September geet da lass mat dem Bau'n Seele Projet, wou ech mech och scho drop freeën. Sou, dat geet elo hei zréck do. Wéi dir gesitt och, ech hunn nach e bësse méi do gehalen an d'Këscht hei, also de Background mam Evoli, mech erëm do gehalen. Elo just hei mol eng Kéier déi erauszehuelen. Ech komme gläich drop ze schwätzen, keng Angscht. Nach de Pin hei, wann ech e rauskréien. Natierlech erëm net. Muss man e bëssen übe fir en neie Projet. An dann hei. Äh, Hat man de Plastik hei lass ginn. Codepad kann ech schon direkt hei leie loossen, géif ech soen. Vun der Këscht. Wien en ewell ka kréien. Néischten ass vir, dann hei erem ganz douce. An dann elo hei eben den Trick dat se rausgefall kommen. D'Sleeves leie scho prett, mir schléie mol alles eng Kéier esou leicht alles schéin hei bäieneen an de Plastik flitt souzesoen. Elo hei nach eis Sleeves eraus, déi brauche mer elo direkt. Mir fänken awer natierlech als éischte mat engem coole Pin. Dir se allen dräi lo gesinn, also et ass scho cool, wann déi Pins esou bäineen huet. Ass natierlech e bësse schued, du kanns net sou an e Regal leen, du misst se schonn un eng Pinnwand upinnen an da verléiers de eben déi hei. Mee ech fannen e Flammara-méisseg gesäit et schéin rout-Combo-méisseg aus. Loosse mer hei leien natierlech.

Lénks bëssen méi wéi riets an d'ass och net riichten just fir Impressioun. Ass och elo leider net net schlëmm. Ass eng Kaart déi geet em 20, 30 Euro grad sou wéi déi nächst Kaart déi mer iech hei präsentéieren. Ech fannen se awer wierklech cool. Elo ass scho e bësse sou Hierschtstëmmung déi ech hei elo um Channel iech ka bësse präsentéieren. Esou bäim Uewe bäim Kamäin, klenge Fiisschen mat Flaming Brave an Scorching Column. Äh, an hei ass eben och de Fait, dat een d'Feierenergie ka sichen. Dat heescht esou, voilà, fir d'Kaarte mol ze fannen. An dann hei ass eben och den Highlight, wat ech net oft gesinn hunn am TCG, dat däi Géigner ka brennen. Also do kritt ee leider Gottes net all ze vill mat, wat dat ugeet. D'Slimer natierlech direkt an. Da maache mer hei mat der Vimex-Kaart un, viru besser gesot, wat ech eben do ka soen, Flamara an dann Vimex-Formatioun uewen. Dynam Maximisierung vun der Generatioun 8 ass dat nach, wat mer jo hei maachen. Randméisseg kann een och soen, e bëssen off-center. An awer, wat gesäit een hei wierklech? E Coco war hei nach am Schiet. Deen wou ech menge Geschwë säin Enn wärt fannen an ech mengen dat do ass e Fleck mat een einfach an der Wiss pennt wann ech mech net ieren. Wann ech mech ieren sollt sot mer wann ech geschitt wann ech giff bescheed. Hei gesäit een eben vun effektméisseg ass et eng cool Zeen an. Ah ja, se eben jo e bëssen hefteg. Maximize Detonate, dat heescht 5 Kaarten, just kënnt dat sou gelies, 5 Kaarten vun engem Deck erof zéien an dann haut Damage fir all Energy Kaart déi s vun engem Kaartendeck erof hues. Also du kanns wierklech domadder an engem Player vs Player Modus e Ferm an d'Bedrouille bréngen. Dat sinn eis Promokaarten, déi ech elo mol hei dann eropleeë wäert, well mir do vläicht och e bësse méi haut déi Bigel als besser kënnt huelen. Dann natierlech hei den Highlight, sou eng Big-Size-Kaart, ëmmer vun der Qualitéit hier, jo, do gëtt et mer e bëssen ëmmer ängschtlech, mee och déi huet eng kleng Sammlungs-Value. An d'Dynamax-Form, déi maache ech elo och hei eran. Ech maachen eng Kéier e klenge Verglach hei, ob se dat war, Pokémon Go Set, esou, guckt scheinbar eng Kéier. Sou ass den Ormond sou mer lacht nach dran, also hei hu mer dann nach déi gehat. Ech fannen bis elo Vaporeon VMAX ass déi schéinste Kaart. Natierlech hei mat dem Donner mam Blitzer och schéin an Flamara kënnt dann zu gudder Lescht hei eran. An da wär dat wat mäi Big Size Binder ugeet schéin kompletéiert, och chronologesch wéi se am Pokédex sinn. Wéi gesot, och eng Kaart, déi ee fir d'Sammlung gären huet, mee ech bleiwen dobäi, bis elo déi schéinste Kaarte waren hei aus dem Celebration Set, déi mer haten, an déi leen ech awer elo Gott sei Dank op d'Säit. Sou, mir maachen da elo nach hei déi lescht puer Minutten Päck op. Ech géif soen, mir fänken dës Kéier mat Clash der Rebellen un. Kucke mer nach wat mer vläit kënnen zéien. Kréie mer Lucky Punch oder net? Si gespaant. Well bis elo mat Heelechen hu mer keng Bonuspäck. Wat an deene Këschten d'Value ass, ass déi do an deem Big Size Card, wann een e sammelt. Ech presentéieren iech dann do hei déi nächst Codekaarte vum Projet, wou der drop waart. Hei sinn der mar 4 Kaarten. Voilà, da maache mer der als éischt au, géif ech hei soen. Hei kënne mer och vläit erëm dropleeën. D'Südstad Training Card.

Dem Nosepass seng Entwécklung als Wehrkaart. Loosse mer mol déi hei op der Säit, géif ech soen. Déi muss ee am Fong net ëmmer genau nonstop gesinn. An et geet da vir mat Wéi wier d'Voltage? Wat kënne mer do erauszéien? Also jo déi Packs ëmmer Boni ze gesot ech erwaarde mer och do meng ech se sinn net vill well wat et fir déi Sammlung geet sinn déi do Kaarten déi do Sets wou een definitiv vill huet dat ass ëmmer schonn e coole Wupper. Deen ass am Summer Modus mä hat e bësse méi reeneresche Summer bis elo mä doriwwer sinn ech net traureg esou auf in den Fight fir nach e gudden Hierscht ze hunn. Geil Alien Stunfisk Coating Energy.

An awer ëmmer méi schéin, wann een se kann zéien. Mir halen eis Evolving Stress zum Schluss. Ech ginn elo zeemol nach Fusions Fusion Strike opmaachen, wéi ech. Pro Attack, deen ech wahrscheinlech kaum nach wäert opmaachen, well mer eis elo op déi nei Sets an Zukunft wäerte konzentréieren a fokusséieren. Dir gesitt schonn, normalerweis ass hei net vill dran unliicht.

En Lieweni, a wann ech mech net ieren, déi do Kaart ka gutt sinn dat ech se nach guer net fir meng Kollektioun hunn. Dir wësst jo, ech sammelen all Pokémon Kaart op d'mannst eng Kéier. Kucken ech mer herno mol un, leeën se dofir mol hei e bësse méi op d'Säit fir mech drun ze begonnen. Den nächste Pak hei dann. Zweet leschte Pak, Minecraft Fusion Sword, mir probéieren eng Carte Champions, keng Ahnung, Rot mengen ech. Na, et ass deen nämmlechten. Ech mengen, dat war, dat war effektiv déi Zäit, wou s de mat de Codekaarte wors, hunn ech en Hit, hunn ech keen Hit an ech fäerte ganz hei, wäert mer keen Hit hunn. Enke unleescht. Spongy Gloves, Corvisquire, Sandslash, Durant, na, dat war mer eisen, dëst Joer net sou eng Plo, well et net sou waarm war iwwert de Summer. Panzir, Mine hunn ëmmer erëm schéi, wann een aneren.

An dann hoffe mer vläit hei nach e Puls ze hunn, wee weess. Wéi gesot, d'Puls si vun där hei Këscht, déi heiten. An et ass och drëms gaangen, ee Fréijoer ze meckelen, ze weisen. Déi heite Päck maache mer awer trotzdeem gären op, ëmmer als klenge Bonus. Sou, gëtt et eng Kéier Elektresch hei als Ofschloss. Den Avalac, bis ech mer dat op Jikado hunn, misst ech mol nokucken. Vigoroth, Dreamball.

Am Sënn vun sammelen alles, de ganze Pokédex. Mee dat war et iwwert de Summerprojet hei, deen ech bëssen esou an d'Längt gezunn huet. Dir huet jo bëssen och gemierkt um Youtube Channel, et sinn net méi all ze vill Projeten elo erauskomm gewiescht déi lescht Zäit, mir hu bëssen eng Aart Paus. Mee verschidde Leit schaffe grad nach drun hir Projeten erauszebréngen. Mir kucken enk hei nach e klenge Flashback ze maachen, wann ech d'Tick kréien. Nämlech och dat ech d'Kaart mei dra maan. Et si 6 Kaarten déi mei fir de Projet gezunnen déi definitiv derwärt sinn, definitiv kuckenswärt sinn an denken ka fir all Sammler schwätzen wann een déi an senger Sammlung huet, huet een eng schéin Kollektioun. Dat war de Summerprojet. Wéi wéi gesot all Mount e klenge Pal erausbruecht. Elo am September geet et viru mat Crown Zenith. Do huet der jo dann den Trailer geschwënn och Enn vum Mount, deen ech wäert eroplueden. An dann haalt d'Ouere steif, nach vill Spaass bäi ären Offline-Turnees am Reservoir mat der Luxor Reverse League. An ech giff soen, mir hu fäerdeg. Gutt 13 Minutte Video hei gemeet. Bësse feiereg nach ginn an Shop, mir nach e feierege Hierscht. Als Ofschloss bis de Wanter ok. Bis dann an ciao ciao.